א גוטן טאג טייערע צוהערער. מיר שטיימער אין פרשת קורח. קורח וכל עדתו האבן געמאכט א גאנצע מחלוקת אויף משה רבינו. נאך די גאנצע איבערקערעניש וואס זיי האבן געמאכט, איז ארויסגעקומען די גזירה פון דעם אייבערשטן, דבר אל העדה, אז משה רבינו זאל רעדן צו די אידן, היו לי מעל משכן קרח דתן ואבירם, זאלן אוועק גיין פון די געצעלטן פון קרח דתן ואבירם ווייל רחמנא לצלן ס'גייט קומען א עונש. ויקום משה וילך אל דתן ואבירם, משה איז אויפגעשטאנען און געגאנגען צו דתן ואבירם, און וואס שטייט ווייטער וואס איז געווען, וידבר אל העדה, און משה רבינו האט גערעדט צו די אידן און געזאגט, סירי נא מעל אהלי האנשים, גייטס אוועק פון די געצעלטן פון די מענטשן, וואס גייט דא פאר? דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו זאל גיין רעדן צו די אידן, משה רבינו גייט צו די געצעלט פון דתן ואבירם, און ערשט נאכדעם רעדט ער צו די אידן. און מען קוקט אריין די מפרשים זעט מען עטליכע ביאורים, אדער אז משה רבינו איז געגאנגען זיי אנווארענען, לעצטע געלעגנהייט צו תשובה טון. און זיי האבן נישט געוואלט תשובה טון און רחמנות איז אונז צוגעקומען די עונש, אדער משה רבינו האט געוואלט שלום מאכן מיט זיי, אין מחזיקים במחלוקת איז ער געגאנגען צו דתן ואבירם און געהאפט אז עס וועט שלום מאכן, און עס איז נישט געלונגען, און דעמאלטס האט ער גערעדט צו כלל ישראל. אבער סוף כל סוף די אלע פירושים איז זייער שווער צו פארשטיין. דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו א ציווי, גיי רעד צו די אידן. זאג זיי זאלן אוועקגיין פון די געצעלטן פון קרח דתן ואבירם. און משה רבינו, אנשטאטס טון וואס דער אייבערשטער האט אים געהייסן, גייט ער צו דתן ואבירם און הייבט אן רעדן מיט זיי, און נאר נאכדעם ווען ער וועט נישט מצליח ווערן מיט זיי, דעמאלטס רעדט ער צו די אידן. וואס איז פשט פון דעם? זייער זייער שווער צו פארשטיין אזא זאך. איז די אמת אז ווען מען קוקט אריין אין רשי זעט מען אביסל אנדערש. רשי זאגט ויקום משה כסבר שישא פנים ולא ישא, משה רבינו האט געטראכט אז זאל ער משא פנים זיין און זיי האבן נישט געטון, רש י זאגט נישט ער איז געגאנגען אנווארענען אז זיי זאלן תשובה טון, נאכמער רש י זאגט אויך נישט ער איז געגאנגען מאכן שלום שייע מחזיק מהמחלוקת. דאס האט שוין רשי געזאגט פריער אויף די פסוק וישלח משה לקלל לוסן ואבירם, האט ער געזאגט מכאן שייע מחזיק מהמחלוקת. משה רבינו האט געוואלט שלום מאכן און ער האט גערופן דאסן אבירם צו מאכן שלום. נאר וואס וויל דא רשי? וואס איז געווען שווער פאר רשי? איז ווי דער רבי איז אסאך מאל מדייק אין א רשי נישט נאר אויף די ווערטער וואס רשי זאגט נאר אויך אויף די דיבור המשכיל וואס רשי שטעלט זיך. רשי שטעלט זיך נישט אויף די ווערטער וילך משה אל דוסן ואבירם. רש י שטעלט זיך אויף די ווערטער ויקום משה, וואס לכאורה דאס זענען איבריגע ווערטער. וילך אל דתן ואבירם פארשטייט מען זייער גוט, דער אייבערשטער האט געהייסן פאר משה רבינו ער זאל גיין רעדן צו די אידן זאלן אוועקגיין פון די געצעלט פון קרח דתן ואבירם, נו ווי געפינט זיך די עולם? ווי קופקעט מען זיך? ס'איז דא א גאנצע מחלוקת, ס'איז דא א גאנצע באלאגאן, ווי איז די עקשן? ביי די געצעלטן פון קרח, דתן ואבירם. איז ווי גייט משה רבינו צו רעדן מיט די אידן? דארטן, ויילך משה אל דתן ואבירם, ער גייט דארטן אהין צו זאגן פאר די אידן זאלן אוועקגיין פון די געצעלטן. אויף וואס איז דא אויסגעפעלט צוצולייגן די ווערטער ויקום משה? משה איז אויפגעשטאנען ויילך אל דתן ואבירם. טייטשט רשי. כסבור שישא פניו ולא ולא ישא. רש י זאגט עס אויכעט ביי אברהם אבינו ווען ער האט געקויפט די פעלד פון עפרון, זאגט רש י ויקום שדה עפרון תקימו הויז לו, די פעלד האט געהאט א מעלה א חשיבות, ס'איז געגאנגען פון עפרון פון א פשוט'ע מענטש צו א חשוב'ע מענטש ווי אברהם אבינו. ויקום משה דאס איז ענין פון חשיבות. משה רבינו ער גייט טאקע אנווארענען און זאגן פאר די אידן זיי זאלן אוועק גיין, אבער אויפן וועג גייט ער אין אויף אזא מין אופן ווי א מלך גייט, ער גייט מיט א חשיבות, ער גייט מיט א גאנצע שיינקייט ווי א קעניג קומט צו גיין, האפנדיג אז דורך דעם וואס זיי וועלן זען ווי משה רבינו קומט צו גיין אזוי ווי א קעניג, וועלן זיי משא פנים זיין און זיי וועלן תשובה טון. און וועגן דעם טאקע זעט מען אין פסוק אז נישט נאר משה רבינו איז געגאנגען אליינס ויקם משה, שטייט דאך וילכי אחריו זקני ישראל, ווי קומט דא אריין זקני ישראל, וואס האבן זיי געדארפט מיטגיין? זיי האבן נישט געדארפט אנווארענען די אידן, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו, נו דא גייט א קעניג, און צוזאמען מיט די קעניג גייט א גאנצע פמליא, משה רבינו קומט צו גיין צו דאסן ואבירם מיט זיין גאנצע פמליא. אוודאי צו רעדן צו די אידן אזוי ווי די אייבערשטער האט אים געהייסן, אבער האפנדיג אז די אופן ווי אזוי ער גייט זאל ארויסברענגען די הדרת כבוד ביי דאס און ווער אים עס וועלן תשובה טון, ולא יעשי, און ס'איז נישט געשען. וואס אין דעם לערנט מען א געוואלדיגע לימוד אין אהבת ישראל. מ'רעדט דא פון דאסן ואבירם. וואס האבן זיך געשלאגן אויף משה רבינו עד כדי כך אז ס'איז שוין נגזר געווארן א גזירה, די טיר איז שוין פארמאכט, די אייבערשטער זאגט שוין העלו לי מעל משכן קורח ודסים אבירם, שוין נישטא וואס צו טון לכאורה, משה רבינו גייט שוין אויפן וועג צו אנזאגן די אידן זאלן אוועקגיין, פון דעסטוועגן דאך משה רבינו גיבט נישט אויף אויף די אידן, משה רבינו גייט אין א אופן וואס זאל ארויסברענגען ביי זיי זיי זאלן תשובה טון, ער גייט זיי מקרב זיין, אפילו זיי אין אזא מין פלאץ, אפילו זיי זענען אזוי אין ממש אין שאול תחתית ווי זיי גייען שוין חס ושלום נענש ווערן אויף וואס זיי האבן געטון. וואס ווי די רבי לייגט צו דארטן אין א הארה. און מען קען עס אויך צולייגן אן אננא באסריי, דער רבי זאגט דאס איז די ענין אויך פון די פרידיגע רבי וואס ג' תמוז וואס פאלט אויס בדרך כלל אין אדער ארום פרשת קורח, דאס איז די חג הגילוי פון די פרידיגע רבי די טאג ווען ער איז ארויסגעגאנגען פון הפך החיים צו חיים מען האט אים פארשיקט ביז י' ב' תמוז ווען ער איז אינגאנצן באפרייט געווארן, וואס איז געווען די ענין פון די פרידיגע רבי ואנא נענה אבא סיי וואס איז די ענין פון די רבי מקרב זיין יעדע איד ווי ווייט זיי זאלן נאר נישט זיין? וואס איז די ענין פון דעם רעבן וואס ג' תמוז די יארצייט די יום הילולא איז דעמאלטס קומט ארויף כל מעשיו שעבוד בו בחיים אז יעדע איד נישט קיין חילוק ווי ער שטייט נישט קיין חילוק ווי ער האלט ווי ווייט ער איז דארף מען אים מקרב זיין? כל שכן וקל וחומר אז רוב אידן זענען אפילו נישט אזעלכע נידריגע אידן ווי מען מען האט דא אין די פרשה. נישט קיין אידן דור דאי וואס ווייסן, זיי האבן געווען ביי מתן תורה, זיי האבן געזען די אלע גרויסע גילויים. מען רעדט פון תינוקות של נשבי, זיי האבן גארנישט געזען, זיי האבן גארנישט געהערט, נעבעך נעבעך וואס זיי ווייסן. און אוודאי און אוודאי אז די אידן דארף מען גיין און מקרב זיין.

צו מקרב זיין נאך א איד און נאך א איד און נאך א איד, אזוי ווי עס איז רצון השם און ווי דער רבי האט עס מגלה געווען אין וועלט, און טאקע גאר אין גיכן, זאל זיין ווי קיצי ווי רייניגן שוכן אפרים מען זאל קענען זען דעם רבי'ן און הערן ווייטער פון דעם רבי'ן הוראות און הדרכות אויף דעם ענין. ווער ס'וויל זען דעם שיחה בהרחבה, דאס איז אין ליקוטי שיחות חלק כ ח עמוד דרײַ און נײַנציק. גוט שבת.